Xtaqt nibda billi propju nirringrazzja kemm lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Konfederazzjoni Maltija tal-Għaqdiet tan-Nisa għall-istedina tagħkom biex niftaħ dil-konferenza b'tema daqshekk importanti, Nisa Inviżibbli, Nindirizzaw Sfida Doppja. U naħseb li jekk ma tkunx tassew fil-qasam, lanqas tara din. Jiġifieri meta tħares lejn it-tema nfisha, mill-ewwel tgħid biex ġejjin. U allura nirringrazzjakom li ħdimtu flimkien u anke li tajtuni din l-opportunità. Jidhirli li din hija l-ewwel konferenza b'tema daqshekk iffokata fuq in-nisa b'diżabilità u l-isfidi partikulari tagħhom. Jidhirli li sal-lum ittrattajna l-qasam tad-diżabilità minn aspett bħallikieku kien omoġenju u mhux iffukat daqshekk. Irrid tassew nifirħilkom li qed tressqu 'l quddiem għad-diskussjoni żewġ oqsma li sal-lum qatt ma ddiskutejniehom flimkien. Minkejja li r-riċerka turina l-bżonn u l-istess Konvenzjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità titkellem dwarhom, kif għadek kif semmejt inti, Oliver. Lanqas jidhirli li f'pajjiżna sal-lum għandna xi riċerka ffokata fuq dan il-qasam biex tagħtina focus aħjar fuq x'qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Għalhekk nibda l-kontribut qasir tiegħi billi nħeġġeġ kemm lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità flimkien mal-Konfederazzjoni Maltija tan-Nisa biex anke tikkollabora mal-Università ta' Malta biex ikollna riċerka ffokata ħalli l-ħidma f'dan is-settur b'mod iffukat tkun ibbażata fuq l-informazzjoni u r-riċerka. Il-Malta Community Chest Fund Foundation, li taħdem fil-qasam tad-diżabilità wkoll, lesta li tgħin anke billi tiffinanzja riċerka dwar in-nisa b'diżabilità u dik li qed insejħulha sfida doppja. Dalgħodu permezz ta' Oliver għamilt kuntatt ma' Amy Zahra jiena u fil-fatt Amy Zahra qed tagħmel PhD u qed tirriċerka b'mod iffukat fuq dan il-qasam, però istess qaltli le minkejja l-PhD tiegħi hemm bżonn ħafna aktar riċerka. U allura dak li ktibt dal-lejl għadu relevanti. Bil-għan allura li nenfasizza din il-ħtieġa ta' riċerka li fuqha jenħtieġ nibnu d-diskursata tagħna llum u anke 'l quddiem, ser nagħti ħarsa lejn indikaturi globali biex anke nidħlu fil-kuntest tad-diskussjoni. Tagħrif mill-Women Watch, Information and Resources on Gender Equality and Empowerment of Women, ippubblikat mill-Ġnus Magħquda, jgħid li madwar 650 miljun ruħ fid-dinja, jew għaxra fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja, jgħixu b'diżabilità u ta' spiss jiltaqgħu ma' sfidi fiżiċi kif ukoll soċjali. Din ir-riċerka tkompli titfa' dawl fuq in-nisa in partikulari u jingħad li n-nisa jiffaċċjaw sfidi akbar biex jiksbu l-ugwaljanza u javvanzaw minħabba diversi fatturi, fosthom, ir-razza, l-età, il-lingwa, l-etniċità, il-kultura, ir-reliġjon u d-diżabilità. Jingħad ukoll li minħabba l-persistenza ta' ċerti fatturi bħal kultura, sfidi legali u istituzzjonali, qed jinħolqu għan-nisa u l-bniet b'diżabilità sfida doppja minħabba li huma nisa u għandhom diżabilità. Dan l-argument huwa sostnut f'dan id-dokument tal-Ġnus Magħquda, għax jgħid bl-aktar mod ċar hekk, u ħa nikkwota eżatt bl-Ingliż, Girls and women, of all ages, with any form of disability are among the more vulnerable and marginalised of society. There is therefore the need to take into account and to address their concerns in all policy making and programming, special measures are needed at all levels to integrate them into the mainstream of development. Dan l-istudju tal-Ġnus Magħquda jkompli jinsisti li ta' spiss in-nisa b'diżabilità huma inviżibbli, kemm għal dawk li jippromovu d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità kif ukoll għal dawk li jippromovu l-ugwaljanza u l-avvanz tal-mara. Jiġifieri allura hija ħafna aktar tagħmel sens li ħdimtu flimkien proprju fuq dil-konferenza. Hija għalhekk li l-konferenza bħal tal-lum tagħtini t-tama u l-fiduċja li din is-sitwazzjoni tal-inviżibilità tan-nisa b'diżabilità u l-isfida doppja li għandhom anke f'pajjiżna ser jkunu indirizzati. Iżda l-Ġnus Magħquda magħquda ma waqfitx hemm. Illum ingawdu minn konvenzjoni importanti, jsemmiha Oliver, li tiġbor fiha prinċipji ewlenin għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U din l-istess konvenzjoni f'Artiklu Sitta titkellem fuq in-nisa b'diżabilità u tgħid, u ħa nikkwota wkoll biex inwaddbu kollox fil-perspettiva jew fil-kuntest, Artiklu Sitta, Women with Disabilities,

U issa li għandna dil-Konvenzjoni parti mil-liġi tagħna, allura aħna issa obbligati, mhux biss iffirmajna u rratifikajna, parti imma kkonformajna wkoll mal, allura għandna l-obbligazzjoni. Malta mhix biss firmatarja ta' dil-Konvenzjoni iżda wkoll irratifikat u issa jekk Alla jrid Hemm ikollna l-liġijiet tagħna wkoll li jorbtu ma' din l-ispecial law. Għaldaqstant l-awtoritajiet għandhom responsabilità diretta issa li jaraw li nisa b'diżabilità ma jkunux iddiskriminati doppjament. U kif se nassiguraw li se nagħmlu dan? Għax faċli ngħiduha, imma kif se nassiguraw? Nemmen li inizjattivi bħal tal-lum iressqu din l-aġenda 'l quddiem u jagħmlu lin-nisa b'diżabilità viżibbli. u fl-istess waqt tiġi instigata diskussjoni nazzjonali għaliex nemmen li minn hawn irridu nibdew. Sal-lum għadna m'aħniex qed nitkellmu, bdejna nitkellmu u allura naħseb anke d-diskors tagħna jrid jitkompla ħalli tieħu fuq livell nazzjonali nġibu kemm jista' jkun nies aware. Huwa bis-sehem ta' kulħadd, iżda in partikulari tan-nisa milquta, li nistgħu niżviluppaw inizjattivi t'edukazzjoni u tagħrif għall-pubbliku in ġenerali biex tikber il-kuxjenza. Iżda wkoll jinħtieġ li s-soċjetà Maltija kollha trid tkun flimkien biex tindirizza b'mod effettiv din id-diskriminazzjoni doppja. Riċerka oħra ta' istitut Amerikan bl-isem ta' USAID qed tkompli tikkonferma li n-nisa u l-bniet b'diżabilità huma suġġetti għal multiple layers of discriminations, lanqas issa doppja, multiple layers qed jgħid, u sussegwentement ibatu minn diskriminazzjoni doppja. Ma jiena ngħid li hija ħafna aktar minn doppja. Allura la qed jgħidilna multiple layers. Din ir-riċerka tkompli turina li l-inugwaljanza tkompli tikber għan-nisa u l-bniet b'diżabilità jekk huma ġejjin minn komunitajiet etniċi jew LGBTIQ. Jingħad ukoll li r-rata tal-qgħad huwa ogħla fost in-nisa b'diżabilità. Il-Ġnus Magħquda tistma li 75 fil-mija tan-nisa b'diżabilità huma bla xogħol U ħafna drabi meta nisa b'diżabilità jkunu fl-impjieg jaqilgħu paga anqas mir-raġel b'diżabilità. Hemm disparità anke fl-edukazzjoni. L-UNESCO tistima li filwaqt li huma tlieta fil-mija ta' persuni b'diżabilità li għandhom overall literacy rate, huwa stmat li huma wieħed fil-mija biss tan-nisa b'diżabilità li huma litterati. Aspett ieħor importanti li joħroġ minn dan l-istudju huwa r-rata għolja ta' vjolenza, abbuż sesswali, neglect, trattament ħażin u esplojtazzjoni kontra n-nisa u l-bniet b'diżabilità. Huwa misjub li n-nisa u l-bniet b'diżabilità huma suġġetti għal vjolenzja vjolenza d-doppju ta' dak tal-irġiel u s-subien. Dan kollu jurina l-urġenza f'pajjiżna biex naraw x'inhi eżatt il-qagħda tagħna u xi rridu nagħmlu biex negħlbu dawn l-isfidi soċjali serji f'pajjiżna. Għaldastant nerġa' nenfasizza li issa li dal-qasam għamiltuh viżibbli permezz ta' dil-konferenza, ma jintilifx żmien u tinbeda r-riċerka biex naraw is-sitwazzjoni reali f'Malta. Irrid nistqarr li saru passi ta' ġgant 'il quddiem f'dan is-settur minn gvernijiet differenti iżda jinħtieġ li dan l-aspett tant importanti tad-diżabilità u d-diskriminazzjoni jiġi indirizzat fl-iqsar żmien possibbli. Il-Ġnus Magħquda diġà tatna linja ta' ħidma biex nindirizzaw din il-pjaga soċjali permezz tal-Konvenzjoni. Iżda min-naħa l-oħra inħossni konvinta li nistgħu naslu għaliex nemmen tassew li għandna l-animu ġenwin tal-istakeholders kollha f'pajjiżna f'dan is-settur u dan il-fatt jista' jagħmilha aktar faċli mhux biss biex inkunu nafu preċiż x'inhi l-qagħda f'pajjiżna iżda wkoll x'irridu nagħmlu dwarna u allura nibdew. Nirringrazzjakom.